noguo watũhatĩka noguo wanatũhe irio tũtigũkũria baba tũgũgũciara tũkũrere wega ũrĩa ũngĩenda tũkũrere ngwenda gũthoma rũgano rwa mũrata wakwa mũhiko nebusta tondũ njũĩ mathaa nĩ makinyire ma kũinũka nĩgetha tũmuohore na ndĩmwĩre mũnyitĩrĩre mũndũ na bamĩrĩ ĩno yake tondũ nĩ mũndũ wĩna ara- wĩna ũrata na andũ aingĩ ndeugire mũthenya ũngĩ naguo nderie karango ira Mũndũ wothe ũkũrehe kĩndũ kwa mũhĩko, aingĩ maroka gũkũ kũrĩha thiirĩ tondũ gũtirĩ mũndũ mũhĩko atarĩ ahutia maica make arĩa othe anacemania nao. Tiga tu Samido wanjĩra ndarĩ amuona na nĩndaconoka mũno kũrigwo Samido agire kũmenya mũhĩko rĩ no nĩ mĩhang'o. ya kũhang'io nĩ ya kaku eh? eh, niĩ ndiĩtigagĩra thigari iria njeke nĩ ndĩ mbia cia kũhaka thigari nĩ ngũmũhaka okay rũgano rwa mũtigaire nĩ busta mũhĩko ndaiga gatang'a ndaiga gũciarwo mũtigaire nĩ busta mũhĩko ndaiga gatang'a

Esther Wambui, Mbere wa Ngũi, David Mũhĩko, Francis wa Njohi, Kambo Ndaiga, Eustace Wokabi, Nahashon Ndegwa, Eutychus Ndogo, ararĩ mama wa ciana ta Edwin Mwaũra, Anton Ndaiga, David Mũhĩko, Gerard Mwaniki, Dennis Gĩthĩnji na angĩ aingĩ. Ararĩ guka wa ciana nyingĩ. Gĩthomo. Mũtigairĩ Gatang'a Ndaiga

na ini rĩa nyĩmbo cikũmenyekana mũno ta mĩĩrĩ nĩ mahũa mwatũ wa ngoma ndũhe maĩ mwarĩ wa milionea matua mangĩ hebia baba honeymoon madam stone chukuchuku tinie wonire baba nĩ ndoka nĩ wega baba na ingĩ nyingĩ nĩ manyitanagĩra na gĩkundi kĩa gospel nation gĩtongoretio nĩ mũhĩko nebusta simon njoroge kana mjoro na eri jamira no ainĩte korabo na aini ta Mũigai wa Njoroge, Bishop JJ, Elijah Mira, Sami Rongo, Daniel Kabori na aini aingĩ aingĩ. Ararĩ baba wa aini aingĩ. Kanitha nĩ ambĩrĩirie gũthiĩ kanitha-inĩ wa Catholic arĩ mũnini, agĩthiĩ kanitha wa AIPCA nĩyo Idi, na mũico mũico agĩthiĩ kanitha wa Priesthood Fellowship kwa Bishop JJ Gĩtahi. Ndwari Mũtigairĩ Gatang'a Ndaiga nĩanyitirwo nĩ mũrimũ wa cukari na pressure na kũrĩ, eh, kũrĩ mwaka wa 2015 nĩakomire Kenyatta National Hospital na akĩigua wega. Kũrĩ mũthenya wa Tuesday ũtukũ nĩambĩrĩirie gũthĩnio nĩ kũhaica gwa pressure na akĩgũthwo akĩgũthwo nĩ stroke na Wednesday thaa ikũmi cia ũtukũ akĩguthũkio thibitarĩ ya gatũndũ kũrĩa ahurũkire o mũthenya o ũcio ahurũka ena ũkũrũ wa mĩaka mĩrongo ĩtano na ĩna 54 years nĩ ngai wamũheanire nebusta mũhĩko nawe wamũcokera rĩtwa rĩa ngai witũ rĩrogocwo atiga ciana inya